Zorem Collection YouTube Channel ah kan lo lawm a che. Kan channel te i la subscribe lo a nih chuan khawngaih taka min lo subscribe sak turin kan ngen che a. Kan video te I hlimpui a hmuhna mi tih ngei kan beisei. Do like, comment and share. I zin zak lo lak ai khan sam zawk. Umm hei hi ka zoom theih tawk a khan. Ka mit vel an sawi khum na fel chu awmaw. Lal u nen min zu khrap a. Hei mit lehlam chiah ka meng thei kei pawh.

hei zanin chu ahh khuai van rial a kha kan lo la leh dawn a ah hu nawm leh dawn khawp mai hei he lai velah hi mahnia ngalpui aw ngalpui kan ti tawng e comment lamah khanin. ngalpui tih tur a ni lo a ngalpui ti zawk tur a ni tih kha in lo sawi a tam zawk sawi dan kha a ni a chu chu kan lo ring tawh dawn a ni ngalpui kan zawnna lam kha a ni a a thlang khu a ni deuh lawk khu a ni tawh a kan thleng tep a tichuan in-- hei khuai lak chung chang ah hian in tlan sawi ve duh mai mai thil pakhat a chu khuai zawn hi a hau tak khawp mai a kha mahni khan in keimah ngei pawh kha a zawn na khan in-- ka kal ve tawh a a lo ho tak ngang mai a chuvang chuan in eng nge khuai ehem khuai buk an lo hmu a nih pawhin ahh-- perh te an lo tar tawh a nih chuan lo in lak khalh lo ila a tar tu te kha hah tak in an lo zawng thin a ni tih kha kan hriat sak kha pawimawh ve khawp mai a chu vang chuan perh te an lo tar tawh a nih chuan in lo in lak khalh thin lo ila. zo nun ve mawi tak mai kha a ni tih kha khan sawi tel ve nghal duh bawk a tichuanin ah min khawngaih a min lo ka channel te min lo subscribe a ka video te min lo en sak thin avang hianin. ka lawm tak zeta lawm thu ka rawn sawi nghal bawk a tichuanin khawngaih taka eng nge min lo la subscribe lo te pawhin a min lo subscribe ah chhunzawm ve zel tur khanin an sawm nghal bawk che a ni aw kan thleng tep e umm hei o khawnge kawng e helamah hian aw e lo bawn tawh ngang mai a bawn tawh khawp mai hei aw kawng pawh hi bawn ngang mai hei bawn hnuaiah pi ka awm a ni bawn pui ta rawk rawk mai a aw. Thei thei thei pik ngang mai aw a tam mup a chu ngalpui ngalpui kan chhui dawn a aw chaw kan pek na kha a ni a aww an chhun teuh pawh a ni chuan ka video te. lo khir sak thin avangin ka lawm em em a lawm tak zet a a khei hei mawi ngang mai aw aw hei hi nia hei lian tha tawh khawp mai a hei hi khawivan khawivan rial. kan lak tura chu hei lo bawn tawh khawp mai a a sang khawp mai a hei a awmna thingkung hi imm hei hi ka zoom theih tawk a khan zoom a lan dan a ni sang ngang mai a leh. a tan dawn a hei le hei khi ta mi khi a ni a sang khawp mai a umm a awmna atang pawh hian a la sang khawp mai.

in hmufiah thei maw umm ka video te min lo thlir sak a umm min lo en sak thin avangin ka lo awm em em a tichuanin khawngaih taka like leh comment te-- Min lo pek sak leh tur khan ka rawn ngen bawk cheu a tichuanin min subscribe tawh tu te min za vai chungah khanin lawm thu ka rawn sawi nghal bawk ni se la chuan min lo la subscribe lo te pawh khan in khawi taka min lo subscribe tur khan ka rawn ngenin kan sawm nghal bawk cheu a ni heuh. che buai deuh dawn a maw ka tia vanlek thlak te hi che buai lo hlauh mai hetah hian mah sang ang mai a mah hi a lang thei chiah lo a ni light on ngam chi kha a ni lo a heng khawi van rial hi chu an kawlh em em a eng hi an lo bawm nghal zet mai a. min bawm khat vek tawh a ti. A inthuam tha ve alawm la. A i rawh hneh tawh mah mah in ka hria a rawn tla ser ser tawh i rawh hneh mah mah tawh zawk aw. nang nangma lam deuh hlekah khanin thlang lamah khan pawt thla deuh thlang lamah deuh khan u hming a ngai tawh i rawh ngai kha i rawh rei tuk amaw hei a thlar a thlar lang dawn tlat khi Kha kha kha a kawrpui a rawn tla thla zel a maw kha a eee thlar a lang tawh eeee lang huar mai khi denver.

i a thlar khi i hmu thei maw lang fiah thei lo nia a sang lutuk a lo tak tha zek se la hmu thei ang aw. tikhian a phul tawh anna thosi hian a len huah huah zia hi nuam thin mai.

Wow wow wow tak ngang mai maw mawi ngang mai hahahaha.

mah erawh chu hei kan hlawh tling ngang mai a a lawm awm a ni.

Zorem official youtube channel in lo subscribe in lo join ve dawn ni aw all the best balte scholarship boruak zawh ka la dam e.